ndi swondaha ya vhomme vha ḓo zwi humbula zwavhuḓi uri arali ro vha ri dzi kerekeni dzashu ṋamusi vhaṅwe vha vha tshi ḓo vha vho lugisa zwiḽiwa ro vha ri tshi ḓo tshina ra pembela ra imba ri tshi khou takala na vhomme nga nṱhani uri mulayo a uri tendeli kotama u dzhia tshifhinga hetshi ndi ri vhomme vhoṱhe o ya i shango ḽa guma we love you ri a vha funa nga lufuno luhulu lu sa kaleiho ndi vhone vha ita uri miṱa yashu i tshene ndi vhone vha ita uri na riṋe ri vhonale vho ri vhathu arali vha vha si vhone ro vha ḓo vha ri si nga nḓila ine riṋe ra vha ngayo ngauralo ndi khou ri khotsi vha ṱaḓulu kha vha vha tonde hei kha vha vha tonde ri vha ṋee lufuno lwo vha fanelaho nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo ṋamusi ndi khou ḓa kha vhone na mafhungo mapfufhi a no wanala kha bugu ya vhehevheru ndi vhehevheru chapter 13 verse 16 bivhili ya mudzimu i ri ni si hangwe u itana nga zwivhuya na u ṋeana ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela khotsi vha ṱaḓulu ndi khou ḓa kha vhone matsheloni a na fhungo heḽi mudzimu nga ḽe vha ḽi vhea vhukati ya vhudzivha mbilu yanga ndi khou rabela ndi tshi ri ṱhaluso yo ḽi kha vhone vha re mudzimu khotsi nga khristo yesu amen ri tshi sedza vhaṅwali vha bugu heyi ri wana i tshi ri i nga ḓivha yo ṅwalwa nga pholo kana barnabas honeha kha vha ri ndi ri hupfi ni si hangwe u itana nga zwivhuya na u ṋea ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela vhakhetha vha mudzimu vha ḓa zwi ḓivha uri bivhili ya mudzimu hangeini kha vhaheberu chapter 9 verse 27 bivhili ya mudzimu i ri vhunga muthu tshawe hu fa khathihi ha kona u ḓa khaṱulo nṋe zwi mbo ḓi mbudza mafhungo a uri hu na zwidzimu zwine ra zwi ṋekedza khaṱulo hangei phanḓa ri ḓo tshimbila ri tshi to hwenya nahone ra tshimbila zwavhuḓi ngauri zwiṅwe zwa zwithu zwine ra khou fanela u sengiswa khazwo ri ḓovha ro zwi dzudzanya ri kha ḓi tshila mani u nga ri hayo mafhungo a nga wana vhudzulo mbiluni dzavho na vhone vha tou tshila vha tshi tshila nga nḓila ine vha zwi ḓivha uri vha khou ṋekedza zwidzimu zwine zwa takadza mudzimu zwine na musi khaṱulo i tshi swika hei mudzimu vha ḓo wana vhone hu na zwidzimu zwe vha ita zwino takadza mudzimu khotsi vha ṱaḓulu dzina ni ḽa iso khristo zwi amba uri u ḓo ri a tshi vha haṱula a tshi vha sedza a wana zwidzimu zwe vhone vha mutonda zwe vha zwi ita kha vhathu vhawe zwi tshi takadza mudzimu hai nṋe ndi khou ri ṋamusi nga matsheloni a mafhungo kha vha ḓo a ṱanganedza a vha ite tshithu bivhili ya mudzimu ya ri ni si hangwe u itana nga zwivhuya na u ṋeana ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela haleluya vha ḓivha ndi khou amba na vhone ṋamusi nga matsheloni bivhili ya mudzimu ya ri ni si hangwe hu na vhathu vho no hangwa zwithu zwavhuḓi zwe vha itelwa nga vhaṅwe vhathu hei vha nga vha vhone vha khou amba na vhone vha tshi shuma mushumo muhulwane nga maanḓa mani vhone ndi nga vha ndi khou amba vhone vho dzula muṱani wavhuḓi nga maanḓa mani vhone ndi nga vha ndi khou amba na vhone ṋamusi vha khou reila ḽigoloi ḽavhuḓi nga maanḓa mani vhone vha songo hangwa mani uri hu na vhaṅwe vhathu vho tamaho tshipiḓa tsha ndeme kha vhutshilo havho uri vha ḓiwane vha hanefho vhulegelegeni hune vha vha hone bivhili ya mudzimu ya ri ni songo hangwa vhaḓivha vhaṅwe vhathu vha khou shuma mishumo yavhuḓi nga maanḓa ngauri hu na vhathu vho vha dzhenisaho tshikolo hu na vhathu vho vha badelelaho tshikolo nga tshelede dzavho hu na vhathu vho tou vha dzhiaho miṱani yavho vha vha fuwa miṱani yavho vhaḓivha vha vha fara sa vhana vhavho vha vha alusa sa vhana vhavho bivhili ya mudzimu ya ri ni si hangwe hu na vhathu vho no hangwa uri vho alusiwa nga miṅwe miṱa isi mashaka avho vhaḓivha nga u tou vha pfela vhuṱungu vhuṱungu vhone muthu wa vha dzhia vha ḓisa muṱani wavho a vha pfela vhuṱungu a vha funa mani vha songo hangwa mani vhaṅwe vha khou shuma ṋamusi mani hu na vhathu vho vha kokodza u bva venḓa vha vha ḓisa makhuwani vha vha ṱoḓela mushumo kha makhuwa vha ḓivha munna vha luvheledza o ya tou vha rengela mushumo vhone vha wana mushumo vha ṱoḓa mushumo vha tshi dzula muḓini wawe vha ḓivha vha tou bva vha tshi yo maketa vha vhuya vha ḽa ene vha vhuya vha pfuka ende ṋamusi vho hangwa hu na vhathu vho no hangwa mani vhone kha vha ḓo to humbula vhaḽa mukegulu mani vhone vhone vha sa tu kona no ṱanzwa ṅwana vha sa koni no lela ṅwana vha sa koni u mamisa ṅwana vha sa koni u nusa ṅwana mara havhaḽa mukegulu vho no dzula tsini na muḓi wavho havhaḽa mukegulu vha ntendo u ḓo dzula na vhone vha vha funḓedza u lela ṅwana vha vha funḓedza u nusa ṅwana vha ḓivha vha vha funḓedza u nesa ṅwana havhaḽa mukegulu vha ḓivha vha ḓi dina vha tshi khou itela vhona bivhili ya mudzea vhari ni si hangwe mane u itana nga zwivhuya na vhone vha khou tou hangwa hanila zwi kone hani uri vhone vha hangwena vhathu vho vha ṱoḓelaho mushumo vha ḓivha hu na vhathu vho tou ṱoḓelwaho na mahadzi nga vhaṅwe vhathu vha ḓivha a to ḓi dina a dzudzanya ṱanganyisa nḓila dzoṱhe uri vhone vha wane mufarisi vhone vha wane mufumakadzi vhone vha wane munna namusi havhaḽa vhathu a vha mbe tshithu kha vhone namusi vhone vha nga vha vhaḓivhi namusi vhone vhaḽa vha fura havhaḽa vhathu a vha na ndavha na vhone heḽa ri kha tshifhinga tsha zwino bivhili ya mudzimu yari ni si hangwe u itana nga zwivhuya hu pfhi ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela ni si hangwe u itana nga zwivhuya no ṋeana mani vhona vhakhetho vha mudzimu vha khou dzula na uyo mufumakadzi ya muḓini u ḓi dinela vhone hoyo mufumakadzi u ḓi dinela vhone u vhona uri vhone vha kuvheliwe u vhona uri zwoṱhe zwi dzudzane muṱani u vhona uri vhana vha fariwe zwavhuḓi mara vhone a vha na ndavha naye vhone a vha na ndavha naye uyo mufumakadzi vha nga vha vhoni muthu a vha mupfheli na vhuṱungu na luthihi vha amba naisa vhono nga vha khou amba na mushumi vha amba naisa vhono nga vha khou amba na boi yavho a vha na ndavha hala hei bivhili ya mudzimu ri nisi ha ngo itana nga zwivhuya naho a khou lwala vha ḓivha ya goba goba vu a bika naho a khou lwala vha ḓivha ya goba goba a vha kuvhela vhone vha bva vha tshi nga ngamula vha tshi khou tonga hangei nnḓa hei bivhili ya mudzimu ya ri nisi ha ngo itana na musi ndi ḓuvha ḽa mothers day a vha nga ḓo vhuya vha khakha vha ri miya vhananga happy mothers day a vha nga ḓo vhuya vha mulema ndi kha mbo to mu rengela tshapisi zwayo kana stock suwitsi vhone vha vhona thulusi a vha vhoni muthu bivhili ya mudzimu ya ri nisi ha ngo itana nga zwivhone hoyo munna o vha dzhenisa tshikolo hoyo munna wavho o vha tonda nga maanḓa o vha bvisa huṅwe fhethu a vha vhea huṅwe fhethu ndi khou amba namusi vho funzwa vha nṱha vha tshi khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa nahone vha tou hola vha tou zwi pfha zwo ri ndo hola ndi nṱhani havho munna mani vhona ndi nṱhani havha ḽa mukoma mukomana wavho ndi nṱhani ha vhala khaladzi yavho hu na vhathu vho thusaho nga vha khethwa vha mudzimu robe kori vhanzhi hafha muṱani vhaṅwe vhakomana vhashu na dzikhaladzi dzashu khulwane kha riṋei vhaṅwe vho bva zwikoloni vha shuma mushumo wa vhusecurity vha tshi khou itela uri vha sapote riṋe vharathu vhavho mani vha sapote riṋe khaladzi dzavho na musi vhono ri sapota ri nṱha a ri tshena ndavha navho ndi riṋe ri no rembuluwa ra dovha ri ri hoyo munna uya ndzhelasa hoyo khaladzi uya ndzhelasa ha mpfuni u vhona nṋe ndo bvelela vha ya hangwa uri vho bvelela nga nṱhani ya hoyo muthu hezwi vha khou vhona hoyo muthu a khou siwana o siwana uri vhone vha bvelele na musi vhone vha kha vhulegelege a vha na ndavha nage a vha tsha sedzani a vha nge vha khou vhona muthu halleluya na musi vha khou reila goloi nga nṱhani ha hoyo munna na musi vha khou reila goloi nga nṱhani ha vhaḽa mukhala vhone vha khou reila mushumo wa vhuḓe mani nga nṱhani ha vhaḽa mukhala ha vhaḽa mufumakadzi vhabebi vhavho vho vha tondaho zwavhuḓi na musi a vha na ndavha na tshithu halleluya vha vhona munna no nga na mushumoni vha vhona mufumakadzi no nga na mushumoni nṋe ndi khou ri na musi bivhili ya mudzimu ya ri ni si hango itana nga zwivhuya ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela haleluya vha ḓivha u tou itana nga vha ḓivha tshiṅwe tshifhinga zwi a mangadza nṋe ndi tou vuwa zwavhuḓi nda ambara sutu ndi tshi ya mushumoni vha ḓivha ndi tshi wana muhulwane mushumo nda ri ndi matsheloni we muhulwane wanga vha ḓivha nga ngomu pfani nda ri ndi matsheloni we houḽa muthu anga hango mupfani a si vhuya mphindula na luthihi ei vhakhetho vha mudzimu arali vhone vha ṅwana wa muthu bivhili ya mudzimu ri ni si yango itana nga zwivhuya u to lumelisa muṅwe a khou vha lumelisa ndi zwivhuya zwo zwi itela muṅwe muthu ḓuvha mani vhone o so ri nṋe ndi tshi ḓa kha vhone ndi tshi ri ni matshiloni vhone vha ntsinyalala vha ḓivha vha nga vha mbonini ngeno ri tshi shuma roṱhe ngeno ri tshi tshimbila roṱhe nda dzhena thekhisini kana basini nda ri ndi matshiloni tshiṅwe tshifhinga vha ntsedza nga ese vha si vhe vha ntsendelela ndi tshi swika nda wana vho vhamba na fhethu yoṱhe iḽa vha si khou nyaga u sendelelana haleluya bivhili ya mudzimu ya ri ni si hango itana nga zwivhuya hapfhi ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela vha ḓivha mudzimu ana ndavha na tshelede yavho ya tshafumi mudzimu ana ndavha na tshelede yavho ya munikelo u na ndavha na hezwi zwiṱukuṱuku zwa matshilele yavhuḓi ane vhone vha ita afho muṱani wavho vha tshi itela vho masole wavho vho vha funḓedza u takula ṅwana na musi vhone vho khona vha ri mukegulu ndi mulilo uyoyo na musi vhone vho khona vha ri ḽigugulwa ḽi ḓivhalekani na musi vhone vho khona vha ri hoyo munnasi wavhuḓi haleluya haleluya vha songo vhuya vha hangwa mani hu na vhathu vho no hangwa havha vhathu vha ya hangwa havha vhathu na vhone a vha khou hangwa na ndi khou tama amba na vhone ṋamusi ndi khou amba vhone ndi khou amba na vhone ṋamusi na vhone a vho ngo hangwa na zwavhuḓi zwe vha iteliwa nga vhaṅwe mani a vho ngo hangwa na vhone vha tshi khou balelwa fhaṱa nnḓu vha ḓivha havhaḽa mukegulu vha fhaḽa tsini vha tshi vha thusa nga ngeletshedzo hone zwi khou vhifha vha vha thusa nga ngeletshedzo vha vha ṋea zwo ula hu na vhathu vha izwo ḽa zwo vha tshi khou konḓa nga maanḓa vha tshi ya vha tshi wana zwo ḽa muḓini na musi vhone vhane vha vho ḽa vho no hangwa uri vha vha tshi wana lulegelwa vhukhopfu fhaḽa muḓini vho no hangwa havha vhathu vha ya hangwa mani bivhili ya vhone vha ya hangwa bivhili ya mudzimu ya ri nisi ha ngo itana nga zwivhuya no ṋeana vha na vhutshivha nga maanḓa vho vha khou tshivha na vhathu vho vha ṋeaho mulovha vhone vha sathu kona haleluya na musi vho no fhaṱa nnḓu dzavhuḓi vha na mageta ane vha tou puṱedza remote a u tsha dzhena muthu ndi uri nṋe na makwanda ashu a ri tsha dzhenani vhone vho dzula zwavhuḓi a u tsha dzhena muthu nngwa dza hone dzi dzula dzo imisa mulomo gete vhone we vha songo hanga hone vha bva hone vha songo hanga uri vha vha tshi eḓela nṱha mmbete uri na buli nga vhukati mani vhone vha songo hanga uri vha vha si na zwiambaroni vhurukhu hanga tsini vha vha tshimbo ambara miṅwedzi miṱanu nahone vhu na buli iḽa nguvho yavho vho i hangwana hele vha vha tshi bvisa guṅwe tshiṅwe tshifhinga vha tshi imisa tshanḓa tsha bva nga buli na musi vho hangwa ngauri vha vho fuka maduvethe vha hangwa uri vhusiwana vhuhone vhathu a vha na ndavha na muthu lela nisi ha ngo ita na nga zwivhuya nṋe ndi khou ri vhone we vha songo hangwa mani kha vha ḓo rembulwa vha sedze murahu uri a hu na muṅwe muthu nane vha sa khou mu ṱhogomelana hu na vhaṅwe vha nange zwikoloni to vha ṋea tsumbo vhone vha vha sa ḓivhi uri ṅwana u ḓo dzula gayini vhaṅwe vhathu vha mu ṱanganedza nḓuni yavho hu sina na vhudzulo vha mu ṋea vhudzulo a dzula nga ngomu na musi ola ṅwana o hangwa uri havha ḽa muthu nṋe vho mputa ola ṅwana o hangwa uri havha ḽa muthu nṋe vhone vha mu ḓivhisa ḓorobo vha mu ḓivhisa tshikoloni vha mu ḓivhisa hoṱhe na musi vhathu vha ya hangwa ndi khou amba vhathu vha tshi hangwa na vhone a vho ngo hangwa na vha ḓivha uri hu na muthu o vha thusa unga dzi tshelede dza zwikolo avha a vha thusa a vha ṋea zwoṱhe a vha ita na musi vha ya hangwa uri ndo wana thuso gai nahone vha tshi mu vhona vha mu itela mabuse nṋe ndi khou ri hezwi zwithu kha zwi dzule muyani wavho vha zwi ḓivhe uri vha songo vhuya vha hangwa mani kha vha ḓo ndi ṱavhanyedze nga u gidimisa hu na muṅwe munna nga bivhilini o no pfhi dafita ndi khou funa yo mafhungo nga maanḓa are vha vhala second samuel chapter 9 verse 1 ndi khou tama u tou dzhia mafhungo ndi vha sumbedza uri vha songo hangwa u itana nga zwivhuya no ṋea vha hone vhathu vho vha tonda nṋe ndi khou ri vhone kha vha sedze murahu wa vhutshilo havho kha vha riwinde khasete ya vhutshilo havho vha ye vha tonde vhathu vhane vhone a vhathu u tonda ngauri ndi zwone zwidzimu zwo vha fanelaho ngauri vha ḓo ri vha tshi swika ngei khaṱuloni phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu a ri vho tshi faraho ngo vha vhona na wo hanga uri ndi vhone vho dzhenisaho tshikolo na vho tshi faraho ngo vha vhona na wo hanga uri ndi vhone vho tondaho nga itshi na itshi na vhaḽa munna wo ngo vha vhona na namusi vhone vha vhona ḓithu a vha vhone muthu vha vhona muthu a si na mushumo vhutshiloni havhoni ngauri vho no dzula vhulegelegei nahone vho dzula zwavhuḓi badi vhaḽa mapfura nga lebula vha hanga uri kaleni vha vha si na tshienda vha hanga uri vho ḓivhiswa makhuwani nga vhudzhenisi vha hanga uri vho ḓivhiswa eila nṋe ndi pfa ndi tshi kwata nga maanḓa na khotsi vha ṱaḓulu kha vha ri vule maṱo mani ri vhone zwine ra si kone u zwi vhona ri a hangwa hey ri a hangwa mara bivhili ya mudzimu yari second samuel chapter 9 verse 1 hopfi dafita o vhudzisa a ri na a hu tshe na tsalela ya lushaka lwa saulo uri ndi mutole ndi tshi itela yono thani munna wa mudzimu khoyo mani na a hu tshe na tsalela ya lushaka lwa saulo uri ndi mutonde ndi tshi itela yone vhakhetha vha mudzimu dafita o no vha vhugalani ya vhuhosi mara ha hangwi zwo iteaho murahu u humbula yonota hola munna yonotani we a vha bivhili dza mudzimu i ri mbilu dzavho dza a ri mu vhona dza nambatelana ya vha nthihi a mu funa nga lufuno lu no nga lwa khotsi a mu funa nga lufuno lwa mudzimu vhaḓivha vha mudzimu vhakhetha vha mudzimu vhaḓivha ha ri musi khotsi yawe vho sala vha khou humbula u vhulaya dafita yonothani a ri kha dafita iwe khotsi yanga vha khou nyaga u vhulaya iwe u shavhe vha ḓivha yonothani a fara mushumo wa u shavhisa vhutshilo ha dafita mara ngeli ḓuvha yonothani a si tsha tshila dafita uri na a hu na tsalela lushaka lwa saulo na uri ndi mutonde ndi tshi itela yonothani a vho ngo vhuya vha lenga vha ri hu na ṅwana mutukana no pfi mefiboset a ri kha ṱoḓiwe a ḓe fhano vha ḓivha uri a tshi swika a dzhena vhulegelegeni a ḽa na vha musanda dafita ha ngo ita vhutshivha a mu ṋea masimu a khotsi yawe oṱhe na vhone vha tou vha nyela vho tondiwaho nga vhaṅwe vho tondiwa nga vhaṅwe vha khou ḓiphina nga zwe vhaṅwe vha tambula mukomana wavho khaladzi yavho kha vha ḓo humbula uri vha tonda hani na a vha fha tshelede dza dzithekhisi a vha tshelede fha tshelede dza bisi a vha ṋea tshelede ya tshikoloni na musi vhone vhono vha nṱha vha vho tou suvha vho hangwa uri mukomana wanga kana khaladzi yanga u nyitela tshithu vha anga uri miyanga kana khotsi yanga vho nnyitela tshithu vha anga uri mudzulatsini wanga o nnyitela tshithu o nnyalusa nda vhuya nda swika hafho hone nda vha hone nda musi a vha tshena nda vha na tshithu u nga ri mudzimunyi a nga vha riwindela khasete ya vhutshilo vha sedza mura vha ṋekedza zwidzimu zwone kha vhathu vhone vha dovha vha zwi ita vhone kha vhaṅwe vhathu ngauri na vhone vho thusiwa hu na vhathu vho no hangwa mani vhone vha songo hangwa hone vha bva hone vha songo hangwa zwe vha iteliwa nga vhaṅwe vha songo vhuya vha hangwa glory must be given to god in jesus name u nga ri vhone vha nga ḽi pfheli fhungo vha sedza hune vha bva hone na musi vho dzula ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwo naka nahone vho dzula fhethu havhuḓi badi mara vha songo hanga hune vha bva hone bivhili ya mudzimu ya ri ni si hango itana nga zwivhuya na u ṋeana ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela kha vha sedze zwidzimu ezwi kha vha ṋeye vha khou ṋea ndi zwone vha khou ṋea gerekeni ndi zwone vha khou ṋea munikelo vha khou ṋea mutendelo vha khou ṋea tshafumi mara vha khou fona u ṋea na vhathu vho vha ita uri vha vhe zwine vha vha zwone ṋamusi kha vha sedze murahu vha vhone zwavhuḓi zwe mudzimu a vha tonda ngazwo u nga ri vha nga vulea maṱo mani u nga ri vha nga vulea maṱo vha vhona vhaḽa mukegulu u nga ri vha nga vulea maṱo vha vhona vhaḽa munna u nga ri vha nga vulea maṱo vha vhona vhaḽa musadzi u nga ri vha nga vulea maṱo vha vhona zwino khou itea afho muṱani wavho tshifhinga tshi sathu fhira kha vha vule maṱo vha vhone ndeme ya vhathu vho no khou vha thusa vhushumo vhutshiloni havho hoṱhe vha sa ḓo sala vha tshi vha vhona ndeme ya hone vho no ṱuwa vha ḓivha munaima a ri mukegulu vha khou ṱuwa box ḽi tshi khou tsa a ri a vha mukegulu vho nyalusa mara o ita mini o tou balelwa vha rengela na thomi dza thomi o tou balelwa vha rengela tshitavhula tsho fhuluṱa mabiko khofheni vhone we vha khou tou baleliwa no tou renga tshitavhula tsho phumula biko khofhei u rengela vhaḽa mukegulu vho vha funḓedza u lela ṅwaha u tou rengela vhaḽa mukegulu ndi khou tou amba danoni vha tou muṋa na musi vha ri gegulu ḽi ḽi a lowa nṋe ndi khou ri zwo vha zwi funa zwinga zwi a thuthuwa muhumbuloni wavho vho dzula hafho nga nṱhani uri khotsi vha ṱaḓuluwa vha tonda nga tshilidzi hu na vhathu vho shumaho mushumo muhulwane kha vhone bivhili ya mudzimu ya ri muthu tshawe ndi u fa khathihi fhedzi ha ḓa khaṱulo vha vhone vha sa ḓo senga mukegulu wa vhala vha sa ḓo senza munna wavho vha sa ḓo senga munna wavho vha senga zwe vha ita zwone vha sa ḓo senga kha ri itani nga zwivhuya no ṋeana ndi zwone zwidzimu zwine mudzimu a zwi takalela kha ri thabeloni baba dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wanga yesu khristo u kumedza fhungo heḽi khotsi vha ṱaḓulu kha vhana vhavho ḽi pfaho a huna ane anga ima ri nṋe thengo itwela tshithu a huna ane anga ima ri nṋe thengo vhona tshithu vhutshiloni hawe ndi khou to amba na kha vhana vhaṱukuṱuku vha zwi ḓivha uri hu na vhathu vho tambaho phathi khulwane khavho ni a zwi ḓivha uri no dzhena tshikoloni tshi dzula kha ni a zwi ḓivha uri no dzhena tshikoloni tshi ṋamedzwa nga nnyi ni a zwi ḓivha uri no dzheniswa tshikolo nga nnyi ni a zwi ḓivha uri ho itea mini vhutshiloni haṋu mani vha ya zwi ḓivha na vhona uri vha swikoni vha vha hone hu na vhathu vho tambulaho nga vhone u nga ri khotsi vha ṱaḓulo dzinani ḽa yesu khristo ṋamusi vha nga ri vula ngelekanyo dzashu idzi ra vhona vhone sa mudzimu vho ri tondaho baba ndi khou rabela khotsi vha ṱaḓulo dzinani ḽa yesu khristo uri mudzimu wa tshilidzi musi ri kha ḓivha na vhutshilo ho tou rali ri sathu livhana na khaṱulo yau ri nekedze zwidzimu zwone baba ndi khou rabela ri tshi ri khotsi vha ṱaḓulo nga tshelede i ṱhukhuṱhukhu ine ra vha nayo ri kone u renga vho maṱeki ri tshi rengela vhaḽa mukegulu ri renge vho mariposa ri tshi rengela vhaḽa mukala ri rengele vho tshithu ri tshi rengela vhaḽa muna thire yo tou vhea tie zwayo we kana khaphu dza tie ri tou rengela vho vhaḽa vho ri tondaho ma vha ri khotsi vha ṱaḓulo dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa jesu kristo in jesus name mudzimu wa tshilidzi kha vha ri fhe vhuṱali hovhu ri si hangwe u tonda vhaḽa vho ri tondaho nga kristo yesu in jesus name amen